Adam käte durmuşda duşýan kynçylyklaryndan ýadap biler. Isleýän zady bolmaz. Ýyllar boýy zähmet eder, ýöne netijä ýetmez. Dogasynyň derrew kabul bolmazlygy oňa agyr bolup biler. Şol wagtlarda käbir adamlar Allaha garşy üýke duýup bilerler. Ýöne bu üýke, aslynda adamyň ýatdan çykaran bir hakykatynyň netijesidir. Biz Allaha degişli. Biz Onuň bendeleri, Onuň mülki. Mülk iýesi islän ýaly tasarruf eder. Onuň eden her işinde bir hikmet, bir deňagramlylyk, bir gözellik bardyr. Ýöne biz käte bu hikmeti derrew görüp bilmeris. Allaha garşy öýke, aslynda öz ejizligini ýatdan çykaran adamyň bir ýalňyşlygydyr. Çünki bende Rabbine öýkelemän, Rabbine sygynar. Uýky adama mahsusdyr, kemçilikden döreýär. Allah bolsa kämildir, adalatlydyr, merhemetlidir. Durmuşda başymyza gelýän her zadyň bir sebäbi bardyr. Käte bizi goramak üçin bir gapy ýapylýar, käte bolsa gowy bir zada taýýarlyk bolsun diýip gijikdirilýär. Käte bolsa synag hökmünde berilýär. Çünki synag bolmasa kämilleşmek mümkin däldir. Adam sabyr bilen garaşanda Allahyň planynyň nähili kämildigini hökman görer. Bir adamy göz öňüňize getiriň. Dünýäde kyn günleri başdan geçirip biler. Belki öz ýalňyşlyklary sebäpli, belki-de synag hökmünde kynçylyklar görendir. Ýöne ahyretde Jenneti göreninde, Käşgä, dünýäde has köp sabyr edip bilseýdim. Has köp kynçylyklar çekseýdim-de, şu gün şu sylaga gowuşsaýdym diýer. Hatda. Jennete giren bir bendäniň dünýäde çeken kynçylyklary jennetiň gözelligi bilen deňeşdirilende bir pursat hem ýadyna düşmez diýilýär. Şonuň ýaly-da dowzaha giren biri hem Allahyň adalatyna razy bolar. Çünki Allah hiç kime zulum etmez, hiç kimiň hakyny iýmez. Bende Dünýäde öz kararlaryny özi berýär, saýlawlaryny özi edýär, netijelerine-de razy bolýar. Şonuň üçin ahyretde hemmeler ylahy adalatyň doly bolandygyna şaýatlyk ederler. Adamyň ýüregini rahatlandyrýan iň uly hakykat şudur, Allah bendesine asla zulum etmez. Käte senden bir zady alar, ýerine has gowusyny berer. Käte isleýäniňi gijikdirer, çünki wagty laýyk däldir. Käte seni belli bir zatdan gorar, çünki saňa zyýan berjekdigini biler. Bende bolsa köplenç diňe şu pursady görer. Ýöne Allah başlangyjy hem soňuny bilelikde görer. Şonuň üçin adamyň etmegi gerek zat tewekgül etmek, sabyr etmek, ynanmak we tabyn bolmakdyr. Çünki hakyky rahatlyk, Men elimden gelenini ederin, galanyny Allaha goýaryn diýip bilýän ýürekdedir. Tabynlyk adamy ýadan garaşmalary ýeňilleşdirer, öýkelemek ýerine şükür, isýan ýerine sabyr getirýär. Durmuş bir syýahatdyr we bu syýahatyň dowamynda hemmämiz käte tükezläris. Ýöne möhüm zat ýykylanymyzda Allahdan uzaklaşmak däl, tersine Oňa has ýakynlaşmakdyr. Çünki her gapy ýapylyp biler. Her adam terk edip biler, her mümkinçilik elden gidip biler, ýöne Allah bendesini asla terk etmez. Şonuň üçin ýüregiňizi açyk saklaň, doga ediň, zähmet ediň, garaşyň we ýatdan çykarmaň. Allah sizi görýär, bilýär we siziň üçin iň haýyrlysyny taýýarlaýar. Bu gün düşünmedik zadyňyz ertir nähili uly rahmete öwrülýändigini belki-de haýranlyk bilen görersiňiz. Ýüregiňiz öýkeleýän bolýan däl güýçlenýän günlere tarap ýörüň. Çünki Allah bendesiniň razy bolmagy üçin her zady iň gözel görnüşinde planlaýar. Diňe bende oňa ynanmagy ýatdan çykarmasyn.